Сез була торган түгел. Башта инде бу журнал минем өчен яздырылды, аннан мин мәктәпне бетергәндә энем укырга керде, аның өчен яздырдык журналны. Һәм ул вакытта бит инде интернет дигән, компьютер дигән әйберләр юк, без бит инде китап укып үскән чор балалары. Менә шул вакытта инде Ялкын журналлары, Салават күпере журналлары, Көмеш кыңгыраулар, алар барысы да инде безнең балачак дуслары булдылар. Чыннан да яраттык, укыдык, инде көтеп алдык. Кызык-кызык рубрикалар күп иде бит инде ул вакытта да ул журналларда. Ә хәзер инде кызым өчен яздырам әлеге журналны. Көтеп алабыз хәзер дә. Үзем теге олы кеше булсам да, һаман да яратып укыйм, кызыксынам. Әкиятләрен укыйбыз, табышмакларын укыйбыз, рәсемнәрен карыйбыз, шигырьләрен өйрәнәбез. Чыршы уенчыклары кисәбез. Энә кадагычлар ясыйбыз, анда бит кушымталар шундый күп. Нәни китапчыклар ясыйбыз. Мәш киләбез, әллә ниләр кыланып бетәбез. Һәм менә бүген яңгыраган фикергә сез сөйләдегез инде, кушылып әйтәсем килә. Үзем егерме беренче мәктәптә татар телдә әзерләр укытам, шундый фикер яңгырады бүген. Ниндидер журнал, ниндидер газет ул теге ниндидер бала, ниндидер яшьтәге балалар өчен генә чыкмый. Әгәр аны куллана белсәң, чыннан да, менә биш яшь минем кызыма Салават күперен өйдә укыйбыз да, мин ананы шыпырт кына мәктәпкә алып китәм. Беренче классларга, икенче классларга шул хәтлек рәхәт итеп эшләргә менә бу журнал белән, ул минем, әйтәбез бит инде, теге Настольная книга дип, ул минем уң кулым, чыннан да ярдәмчем. И, балалар шулкадәр яратып, ошатып эшлиләр бу журнал белән. Ошый, чынлап та, теге алдалап сөйләү түгел. Шундый рәхәт иттереп, башваткычларын да кулланырга була, анда сүзлек эше дә бар, анда диалоглар да бар, төшеп калган җаваплары да бар. Менә шулкадәр, Зерә дә рәхәт инде кулланырга. Шуңа күрә инде бүген менә шушы балалар журналлары белән эшләүчеләргә, телне саклауга үзегездән шушындый өлеш керткәнегезгә баш иясе килә. Чынлап та, хәзер бит инде көрәш бара безнең, үзегез беләсез. Көн саен инде борчылып торабыз. Бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Алга таба да сезгә зур уңышлар телибез. Безне шулай сөендереп яшәргә язсын алга таба да һәм кечкенә генә иҗат җимешебезне тәкъдим итәсебез килә сезгә. Салават күпере журналы көтелгән кунак бездә. Ансыз безгә бик күңелсез, күңелсездер сезгә дә. Журнал кирәк әтигә, журнал кирәк әнигә, бабай белән әбигә, бишектәге бәбигә, кирәк һәммәбезгә дә. Сер итеп әйтәм сезгә, моны аңлаучы сирәк. Телевизор караганчы, журнал укырга кирәк. Матур-матур шигырьләр, кызык-кызык такмаклар, табышмаклар, рәсемнәр журналны бизи ала. Башваткычларны чишәбез башларны вата-вата. Ялгышсак әгәр, көләбез эчләрне тота-тота.

Язылырга акча юк дип, сатулашмый сатулашмый башлады. Җие безгә ямь бирсен, күңелне сөендерсен, шатлык өстәп йөрәккә ай саен килеп торсын.